Fi'n teimlo bod fi'n neud gwahanieth i fywyd y plant yn academaidd o ran fi'n dysgu y sgilie sylfaenol iddyn nhw o ran pethau fel darllen, ysgrifennu ac hefyd jyst defnyddio sgiliau cymdeithasol ar lafar fel athrawes Gymraeg. Felly um, mae hwnna'n rhywbeth hanfodol, bydd sgiliau bydd angen iddyn nhw yn ei byd gwaith ac yn y blaen. Ond mae fe hefyd ar yr ochr fugeiliol o'r peth, lle i chi meithrin disgyblion i fod yn bobl caredig. Wel, yn amlwg, yn yr ardal yma, uh, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n dod o gartrefi Saesneg. Felly, mae'n anhygoel sut maen nhw wedi dysgu'r iaith Gymraeg o fewn blwyddyn, dwy flynedd. A wedyn, dych chi yn teimlo'n arbennig am hynna. Wedyn, mae gen nhw'r mantais wedyn yn does a ddiwedd y dydd yn gallu dysgu'r ddwy iaith ac siarad y ddwy iaith. Dych chi'n newid bywydau nhw mewn ffordd o ddydd i ddydd. Fel, dwi'n joio pan maen nhw'n cael um, pethau yma tro cyntaf. Maen nhw'n deall yr, y broblem. Maen nhw wedi bod yn meddwl a meddwl a meddwl amdano fe dros wythnos. A wedyn mae Clic. A maen nhw'n cael e. Dwi wrth y modd efo hynna. Dwi wrth y modd yn gweld nhw'n datblygu o flwyddyn saith lan i blwyddyn un ar ddeg a hefyd mae fe'n rhoi rhyw fath o teimlad braf de, bod nhw'n llwyddo mewn bywyd. Yn wedi gyda'r cyrsiau dwi'n dysgu, dwi'n dysgu busnes hefyd, mae llawer ohono nhw'n symud mlaen i dechrau busnes i hunain a chi'n meddwl, o, fi wedi helpu hwn. Os edrycha i ar 'y mhyncie dwi'n i ddysgu, Mae, mae jyst gweld disgybl yn dod yn fyw gyda drama ac yn penderfynu dilyn hynny wedyn fel gyrfa. I fi, dwi wedi rhoi blas iddyn nhw ar rhywbeth sy'n wedyn wedi penderfynu ar ba lwybr maen nhw moyn dilyn am weddill i bywyd nhw.
Wel, dwi'n teimlo wrth gwrs bod rhywun fel athrawes yn gallu rhoi trosglwyddo ychydig o'u profiadau maen nhw wedi gael dros y blynyddoedd ac ym myd cerddoriaeth mae hynny'n yn arbenigedd gen i ond dwi'n gobeithio wrth allu cymryd y plant a'i hyfforddi nhw i gystadlu yn yr Urdd a cyngherddau sy'n digwydd yn lleol yn yr ardal leol fan hyn, bo fi'n gallu rhoi chydig o'n arbenigedd drosodd iddyn nhw a bod nhw'n elwa'r profiadau, yr un profiadau a geis i sydd yn bethau pwysig iawn. Fi'n gobeithio, falle, achos bod fi wedi cael, mewn ffordd, be fi'n gweld fel mantis o weithio um, mewn gyrfa arall a mewn sefyllfaoedd eraill cyn troi at ddysgu. Gobeithio bod y persbectif na hefyd o fydd uh, wrth rannu cyngor gyda disgyblion. Ond hefyd, chi'n gweld y bobl yna wedyn sydd yn cyrraedd i chylfannau eraill. Falle dyw e ddim yn ochr academaidd, mae e gyd yn allgyrsiol. Mae nhw wedi ddisglair ar gair rygbi a bellach a chap Cymru. Mae hwnna wedyn yn neud i chi deimlo bod chi 'di bod yn rhan o ddatblygiad unigolyn, a dyna beth yw e. Dyn ni gyd yn rhan o ddatblygiad. Ma- ma- mae ein berthynas gyda'r cartre a gyda'r ysgol i sicrhau wedyn bod gyda ni dinasyddion y, y dyfodol. Mae 'na bob tro dau neu dri athro neu athrawes da chi'n da chi'n gofio sy' wedi cael effaith mawr arnoch chi yn blentyn. A dwi'n meddwl bod yr athrawon cynradd i gyd, sy'n nhw'n licio meddwl bod nhw yn mynd i fod yn un o'r athrawon yna i rai o plant maen nhw ddysgu wwan. A mae'n rhywbeth arbennig yn enwedig pan ydych chi'n gweld plant sydd wedi gadael ysgol a pa mor hapus ydyn nhw i weld chi a i, i rannu hanes efo chi rwan, mwy na fath o bod nhw'n dal eisiau plesio.